I kawma dina hi ka la thei reng reng khawp mai ka ti nain ka zawh hmasak ka zawh nasat ber chu i fit emaw kawng ka ni thei emaw tih kha ania a chhan chu kan khaw lui hi theu neu lo hle a. Aw tunah hian pu lal hmun siam a lo kan thleng thla a he khai bu lo ngah ngang mai. Tihian i tui nghat avang hian thlam chunga mi tui an la a. Kawma din chau tawh em? Fa suara ka lawn lai hi min ruak loh aw. Fa suara ka lawn lai hi aw. Fa suara in ka lawn. Vei deuh ang pawhin a pawi lo. Fa Sawrin kan lawm khat khawpa kan naupan laia kan buh chil thinna ni ekhai a va lungnel thlak em. Pawi vel ila he umm ka hun siama hian a fiah sual lo chuan bu hi hun sawmnga chu nei maithei ni. Ka dihlem ko tlei. Ka ti lutuk deuh mi. A sawmnga tin lo pawnin i sawmli zawng a ting ang. Hei hma la zau khawp mai a. Helai hi bungmual zau ram a ni a. Nakinah chuanin hmarcha te in la hausak pui dawn a ni. Kan suk thanga fasual atangin e khai fasual pawh hi a tlu tep a ni. a hing rui rui mai thlam chhungah te kan lut anga kan la riahna tur thlam hi kan la thleng lo a ka vu te thlam kha a hla lo ta lo bul nga khawp mai e khai a nei tupa e khai a va ro pui thin em hei tuai tere kan lo khe a ka hmun ate nu pa in tuai tere khi tunang hun ami hi bu chia ra tui khop mai um hei an bai siam tur hi mai an chang chor te be pui thla nei chang kha sam trok le tuai tere le mai par ten nia e khai Avan lung leh an thlak ngai ve le. Hetia hah tak an tho rah an han seng chho a, thlam varanda an vum thur mai hi chu a lawm awm dang dai dawn em a ni, a hlimawm dawn a hei han en ila tlang tiat mai a buh hi pui khawp mai. Ka ni fapa ni ka hruai hi maw? i kan ni ka ti chu bethlehem veng thang hlama kan ni te aw hei um à an chua ba te an chak ve thina ka mun ten bu bu pui ching lo tro nang chu à um amai pa zak zum deuh mai na lan te pawh i lang tha duh mang mang lo um ten vu ta thlama tlai chawk kan ei anga kan chhuk thang hmui te kan chiang amo chu kan tum dan deuh ania te ko tlein ngah hle mai taka bu chu a saw lain khu saw ni bawk em e ni maw hi ta ki bura i pan na dah bawk a bu bu bu e khai khai khai an ngah lutuk an ngah lutuk um hei thlam nei tu nuaih thingpui sen hang a rawn chhawp a khuma tin in vang vang nge tawh khi tarang kan chhuk thla kha hei khua kha han hla tawh viau a a hmun kan thleng a ti hian hei pungmual zau ram um kan hma hian tawi te kan kal leng a kan riahna tur thlam kan thleng dawn a ni awle hei rei tak kan kal hnuah Kan riahna tur Pu Kapthianga thlam chu hei kan thleng a, ani pawh buh a lo la mek a hei, zem an nei lian em em a, thlam ah an lo dah bawk a, helaiah hian zema hi bun dah chun tawh bawk a, thlam chhungah hian zanin chu kan rek dawn a hei, mahungin. Thai lo buai pui mek a. A ho lutuk. Khan ino mang khan YouTube pain lang don. Um. Marsa la se em khat hu ne lo lo he. Ole khi lai khi kan ri an tur tham khan nia khi khi. Kan thleng thlang a eirang te kan bâwl ang chu kan tihna a kan laiin hei kan thleng thla a pangbâl chhum an lo nei ṭeuh mai a, pangbâl chhum puar awk khawpin kan ei a, a lui khu thlen thlak hmângai a khu lai mawng khu nia muiphûl te kan duh vangin hma lamin kan thleng thla dâwn a ni. Umm khawmai hian a phûr tawh em? Êê a phûr tawh lutuk umm ka zâwk zek zek mai umm ka lang aw Ti hian i va bak chin a ngaw a kan lut leh dawn chiah a ni. Lui kan thlen hunah kan rawn tih ang leh ang. Mau hmuna kal tur kan nia rin aiin kan har dawn hrep mai. Awle tunah hian. Darkar san ve dawn kan kal thlak hnuah hei lui dung kan lo thleng ta, command in a pawh chau ang. Helai hi kan penna hmun tur a nia. Helai mau ka sa zum pahnih hi kan chhinchhiatna tur a ni, an penna. Hriat ta har dawn khawp mai a chhinchhiah pawh chuanin. Eh, helam hi hnar lamani kan zawh dawn lo a. Oi. Eh. Vang va sei tial lo kai man. Eh, fan pot fan dia dia mai. Hmm. Mom mai dawn a mani chu le. Mom dai lo. Ah. Chuanin lui mong lawa he kan chhuk thlanga khuta mui kan chia tha zel anga A rem rem ah hian tichuan in a mawng atang in kan zawh chho dawn a, tunah kan hmui kian te kan phawrh dawn a ni. An chaw. Hei hi kawl phei hming a ni a, changah hian an duh em em mai a, in lo ti ve thin dawn nia. Hei a hming tawih tawh lam pawh pawh in lo a hman thei vek a ni aw. Hei hi kan hmet pherh thang a ti hian.

Mui kan chiah thla char char a ti hian tui char lui leh tui khuah lui tui char lui leh tui khuah lui in zawmna kan thleng a Kauma din an in phih fai vel mek a heta tang hian in tah hian hnui kan phul chauh leng a helai hi tichuanin kan let thlâng a, a chhuk chhit kha chu tuiin nut duh em avangin chho zawngin kan chhit dawn a ni. Awle tunah hianin dar nga leh minute sawmpali nia kan la chhit tan lo a, hnui kan chih a. Khua kan nghak thim mek a. Kan hmui kan hmui chiah chungin khung ho teh khu aw helai kan hmui chiahna bawr velah hian alo awm a kan han man thuak thuak a ni Martin a pawh phur tawh khawp mai eh a nuam a nuam dawn tawh lo aw zan lamah chuan camera a che bawk a. Ka var hlei thei pawhin dawn lo nih hi. Khua thim tha tawh khawp mai. Aw le tunah hian ah tui khua lui kan zawh chho a chuanin darkar chan ve pawh kan han zawh hman lo va tunah hianin hei ti zat hi kan man a tilang kher lo mai aw. Hei hi ka rin danin a lu nung chuan sawm ruk atanga sawm sar inkar vel ni tawh ka ring a, chu chu lui pakhata kan man ania, chuanin tunah hianin hemi lui zawi kan zawh chho leh dawn ni khilah khian e Pathian khawngaihna zara kan man hnem khawp mai, marawh chu kan man lai video te han tirh a ni kan chak viau a, mahse theih miah loh. Changai man pa vedio cover chu buai thlak tih rawh. Aa buai thlak tak a ni. Aw chuanin Olek olek ti pa an man ang a. Ti zat hi kan man tawh a, Pathian khawngaihna zara kan hmui chiah te a tla tha viau a. Chuan hemi lui hi eh tui khuah lui kan zawh thlak mek kha ni tun mi kha. Tunah hian tui char lui, tui char lui kan zawh chho leh dawn a ni. Nakinah kan thlen tawpah kan man zat te kan rawn ti lang zel dawn a ni. Aw. Awle tunah hianin khawmual atangin a khawmual atangin te kan ti a lui atangin khawmualah kan per kai a helai hi chatai ka dah a khi a rit tawh lutuk a kg sawmthum chu ching tawng a chuanin vannei a siamin hei kawma tine nen pachang kan hmu hlauh mai a pachang hi patui lutuk mai a nia thing ah lo to a hei. Kan han pawt melh melh a chang hang an ti kher thin ni. Maw ka matin han ti lang thin teh i pawh tawh ho kha. Eh ka chang sial lutuk mai. An pawt leh a. Ti hian tuna kan pa pawh na atang hian kan rian na tur thlam kha darkar san ve chu kan la kal lo maw. La kal ang. Darkar san ve hian kan la kal dawn a ni. Angan khawp mai. Kan man zawng zawng hi rindan han sawi tel a rindan chu sawi thiang a nia. a te a kawi rual kan han tih te nen chuna vaiin za chu a chhuan ve hlek kan ring a pathian zara kan hlawh tling khawp mai um pa pawt miah miah mai hei eh changhang a nih hi um kan chau tlang viau a Kan chau dun viau a, marah chu Kawm Martin-a pawh hei lo la kal thei khawp mai duhnaah chuan Nula pawh rim ve ngai pawh si ka la rim leh thei tho. Rim leh thei tho maw? Rim thei ang. Nula rimna kawngte chu ha awm tak tak lo an ti kha. A chhak lam chu a te tawng reng a sin in ain hei thil tum in lian a awm tawh lo. He lai te hi, a hruam te hi, a hruam te hi. Mau hmun ah kan awm mek a tun ah hian mau hmun a ni tawp mai a ni kan awm na hi. A pui khawp mai tho si la a ni se pui lutuk. a khai an chak ai man te hi kan tirang leh lawk ang a lawm awm em mai hetia en ang hi ni lo rin aina muk a muk thei ang ber in kan tawna ni ti hian chet chet pawh che hlei thei lo khawp a muk in kan tawna belpuia bun taina a ri huk tham ang ti tur khawp a ni a rit em em a ti hian a putin kan pu a umm kawngaih tinah hi insiam fel se la muang mar in kan rian tur thlam kan pan dawn a ni zir i thawt mai a ni chu ti dan takah amaw eee khai tho sin tam lutuk umm hmai bai phawt rawh umm ka leh phawt ang hello hello hello hello hello kan pa pawna atang khan hei chaw lovin kan kal ngat ngat a.

eng pawh chu nise ih meite kan han chhem anga rawn kan bawl anga chaw te kan ei anga a theng angin kan che vel dawn phawt a ni ri pawh tlem chuan a tang ve deuh tawh a mut bu a awm a hei a neitu ten phal takin ih min hman tir an thlam hi mut bu ah te min muttir dawn a zanin chu helai ah hian riah run kan rem dawn a ni eng pawh nise thlan nen. kan ni a in che phawt teng le aw tunah hian chaw kan chhuang kai mek a kan mei hi lehtuai chuan tlem hrana khu lam deuh chu ni awle chaw kha kan suan thla leh tawh a hei hmin leh diam tawh a tunah hian dal kan tlak mek a. dala hmin hunah hian hei Komadinan ah sam tlawk tlawh thar leh hmarchapui vel te leh aw bawrhsai vel te chan suah suah mai a hei hi kan kang ang a awle dala hmin leh tawh a phawt mai a tui dawn lutuk tuk an thur te kan thlak a tunah hianin ah sam tlawk hi kan kang dawn a ni. Bawrhsaibe sam tawk leh bawkbawn loh thar hlim ngat leh nghal. Aw la hei, kan han bawl nek nek chuanin meikhu hle mahse la, a tawp a tawpah chuan hei chaw kan ei ve thei dawn tawh a. Kan chawhmeh kan te hmin tawh a, hei thlengah ka in ka hmang anga chuanin ahh hei hi dal a nia, aww tui dawn lutuk hei hi. e kan ta chhum pawh dik hmel e ro buhtlei kha au ka upa ngai awmin ka hria or o buhtlei kha o tha buhtlei a awm a han hawk tawh lo hawk tawh lo a hal din awm lo re chuanin enge ni chu lo kan tih theih hil kha a chung kha ro khawhchin teh e tui dawn nghang mai umm tha chhum pawh ka lo thiam khawp mai a hei a hming tha khawp mai a thlama chi chhum erawh a ta chawp te pawh nek hawi nasa lo aw umm umm ei loih mang aw ava tui dawn em tichuanin no kha kha maw dal hang chuang tur pawhin pe teh kha kha ka rawn hmang mai a a fai ang ka ring thingpui inna thingpui inna khan hi umm Tah hianin dar tui hi kan han thleng a darah hianin hmarcha hnah te an thu te ka thlak a ni ang kan ût deuh ṭhep bawk a chuanin chhuah pawh kan kawr vum lian viau a an chaw ei lai hi chu kan tih dang lo mai ang a chaw kan ei tui lo palh ang eng pawh chu nise inlim nghek phawt mai teng aw. Illa kan man hin choi vel si. Oh hei le. Kan choi line kan ho tu te. Mual kho lui eh chit lampang. Sian te te ron thleng hlau mai a. La le ha chau khop mai. Yang kar en zan moi cholang. Ai kar kar khat chol le phot ngai te mi kal main. Kar ni chol le phot a. Kal le chi chau an te ni. Hei an ni po. Ani chu hei ih an rawn ip te pui hnih tlat mai a an ni zawng ek hai a an chapo lo mai mai ni ip te pui a rit nalh mai hei hian a ak ve maw e ngawi teh in lakah zawng chapo thei kan ni lo e in man in man len hmel hlawm khawp mai

Kan nei dawn a ni. Stress chhun na. Um. Tuman lian lian. Heu heu. E khai. E khai e khai e khai. Oi, hei, mi chep dawn. A chal rang hi o. E. keih keih mai a leh hei chu pui hle mai a a nih hi maw le e e e chei ro rap thak ve rap thak muli ha i tiang chi khan tia ka thiam tawh thin lo zain chu an hlawh tha khawp mai Mahse hei Martin nen pawh hianin kan rilru na mi alo nia man tha ve pangai tak chuan kan inhria aw hei kat kat kat tu pasiam te a te chak ai chhit pawh an rawn lut ve hlawlh mai a

Engvang van chhungnaa mi? Eee chu erawh chu ka hre miau la leng. Vut vut khi han hnawih teh a, vut a chhan tih kha. Umm. Ka sa aw. Ai ai e vut vut sa lo lai ka hnawih erawh. Ka vei lam in ka i mek teng ka eng lo a. Aw aw aw. I la leng a vang vat in a zuk hlauh mai a, sei tial zuk phei hi chu. A sei tial chu nlo hei te reuh te. A thi hi reh mai thei lo leh nghal a maw? Umm. Tikhan han ei ul a. An ni hi ni riak ve dawn lova. Haw leh nghal, haw leh nghal tur an nia. Ka reng tunah hian KZ in zang hi ni hrim hrim. Sawmriat i kai ngem. Sawmriat ka kai nei, kei pawh in tha zo a har khawp mai. Um. Tun kum tir he takah rawn chhuk phei chuan kua ruk. Um. Hei hi fit dawn a ni. Rem rawm mai a. Chauha hre lova. Uma din ahi i kel kang lampang khuwa ni thei ango khi kan thaw pui ania. Ai nai na sa en ang hi ni lo a fit te mai ni uma din chu mo. Ma ka pu kha ni tho lo. O kala kong kala thei lu tu. Ka hruai don po hian ka ka thlang uluk amo chhit pui tur hi. Kong kalan thei em ti ngai a kan khaw chak ai chhit pui tur chuan mo.

Awle, tunah hian zing, dar, li leh chanve a ni a. Khuar a thim deuh khap mai a. Umm, kan mu tui lai bawk a, a inperh tho ṭak mai a. Haw turin kan han insiam chho a ni a. Tunah khaw lam panin kan kal dawn a ni. Khawmati neih hi han inpeih se. An tho hma khawp mai. Le hei in kan thleng chiah a, kan bun chhin dawn a ni. E tam ngang mai kha kha kha kha. Ka chho ka chho ka chho ka chho.